Ah, ende muroora ende munochemana. Kuchechi kwedu kani, ah, Roma inochema kani. Ah. Roma itire yedu nguva dzose iwo aya yekuti tinochemana tete mufunge zvenyu. Nasi hmm. zvitori zvishoma. Inini pandikanzwa uchinzi hadzadzi yangu yabuda kwedu kwataipinda uko yakupinda Roma. Hmm. Ndikati zigadziri hmm. raakuchinja mwana wamai vangu chechi. Asi nhasi ndazopupurawo. Ah.
Asi tete Ah. Tete mune shuwa. Hanzvadzi yangu ikafa ndatoona kutoti pano pano hapararwe. Hapararwe. Tete ndoo zvatinongoita makore ose. Asi kana moramba mungoniti zigadzi nguva nenguva tete pamunondiona enda muchidaro tete. Medo kuti hanzvadzi yenyu rore munhu akaita sei asinai tete. Iwo ndofunga ndakambokudza kuti iwo wakazongouya hako padenga kungogani. Asi isu taida kuti mwana wepaGideon pepe ndiwo achaida kuti arurwe nehanzvadzi yangu oh. iwo wakazoitawo masiri bidi kana makabatawo mushonga mhiko dzamakabatawo mbakonyaaese asi apa munotofara muchiti mune muroora akatonaka ndaona makutamba zvinenge zvazvatobata ipo paya mm. haa ngoma yerome inorira cheche munoziva ndiri tete here mimi tatese paipa munoziva kuti mayuti ese anga akatomira kuti aone kuti vauya nani vavava saka mavaindirojisa kuti ava ndiwo tete vangu chaivo chaivo noti venyu vekuchecho kunhongeredzaa
ndatovatambira mama kuitawo ipo paenda chiya kuti mayuti ndovaudza kuti nditete vangu ndinovaudza kuti nditete vangu matambira mama kuita ndapiwo nhai tete tete veyochi vemayuti ese pachechi toeda pa masihwa eyi moyo musande mayuti ese ndini tete papapo ho mire kupi kwamama kuitawo ipo paya isusu ndo zvatinoita kwedu community yedu isusu inotozikanonzi ana mai rudo kana vasvika padzirufu hachichazozirufu rwafinarao nekuti isu tinofambisa zvinhu ndofunga matonatsoona kuti kana pandazunza pai paika handina kuita zvenhando tete roma inotamba chiti maanyaiwema imi makutamba zvenyu zvemufiriro vanake ndasiya kuti kana nditi nditete vangu ava kana ndipentrodache mama kutamba matambiro kunge bhakumba chiko chinomboitika kwamuri netete apa pamusoro wemisa makwiza song isingaiti tiche ndanyara ndikushauza ndoita sei nemi ah, naiwo muroora inini pandaimba sahwira dzora moyo haiimbwe ri panhama ndosong dzenhama haiimbwi panguva yemisa tete po paenda keo ndokutwinya isei kukudhonzai imi ndopamukuramba muchingozunza mazakwatira tete panana tete panana mafata pane masista pane vanyarikani tete ndopamamuchinyinyanyisa kukutesei nedziso kukutwinyirai kana kumbochinja tete asi chii nemi nhaimi ndozvishaya ini tete
handisi saka inini kuenda newo kwandatotaundi hamundatadza hamuna kutadza tete asi zvamama akuita zvacho kunge zvezvigure kunge magarwa kunge maita sei ndomatambire kuti kuroma kwedu nemuda mufanira kutamba muri kumashure kwangu makadzikamira tete apai mamzunza mazakwa tivasina kamboona pendi wamwari huyai kana kuti mwari chii mamuchingotamba munomwa chiko nechete eh.
ndo zvatinotoziva kuti munhu anotoperekedzwa newo mazakwatira pari pese here chete apo muruzoti afocho ndiani muruzoti afocho ndiani chete muyuti chete zvinoenderana here nezvo zvomazakwatira pamuyuti nhai chete ndazvishaya ini ndapererwa ini tete uchaya kuti izvezvo kana kudzokera uchechi kwacho ndichaita sei ndinotaura ndakamira sani ndofunza kuti amai amamunayo yaya ndiyani ndinoti ndiyani mandinyadzisa tete iwe muroora kana usina nyaya ka pinda mbomo ndigire mvura yeko apa tete ka mvura ndingatonga kuvigirai zvangu iyo hembe yamama akapfeka dai tete zambia munaro kana kumonera tatisemone tete makapfeka inonzi chiko iyi zvamama akatipfekera makadaiswa tete panhamo makambozviona kupiko Eh, ndakauya kuno kuti ine programu umasejisiricha mama akatipfekera nhai chete ndati ndakauya kuno kuti ine programu yenhambo ndakauya zochemana nevanhu vekuchechi kwako here andida kupe apron tete hamuna kana mboishandisa mamakapendekera kudai so chitadza kuti dress rangu iri rakanaka apa isi turu dress racho mufunge zvenyu aini zvanditi vana tete zvakaoma ini ah. itawo ndigire mvura
Ah, iwo ndiwega wandikoka kunhamo kwavo ndauya ndafambisa basa tsvee kuti utende kuti atete maita henyu mamisa mafanzi papanhamo waakundishora kuti mapfekero matambiro zvese indakaka kuno kundine purogiramu yenhamo yekuti ndairongedza bhegi ichiti ndiwena kunhamo ndozoita basa rekuchema vanhu vemucommunity makweni ndo zvandakafambira ndakavinga hanzvadzi yangu pamba pababa wangu oh.